ni ti tuma jɛlinsi zamaatu. Wikipedia saha paaya ka n dihi tabila ni a vummiri a TV ni a nya baŋsim shɛli ti ni yɛn zaŋ pahi a ni pun mali baŋsim shɛli zuɣu. Zuŋɔ, ma ŋun yɛn chɛ ka Wikipedia saha paagaa na n-nyɛ Hamidu Rukaya, ka Wikipedia mini di yaɣa kam zaa zuɣu ka a yi bɔri ma, a ni nya ma mi Ruki Wumpini. Zuŋɔ ti yɛn chaŋmi ti lihi Wikipedia Wikimedia Commons. Bakɔi din pun gari ti lihi Wikipedia ka lihi Wikidata N zuŋɔ ka ti hali lan labina ti lihi Wikimedia Commons bo ka di mi gba niŋda ka wula ka ti ni tooi n tɔhi sabi di gba zaa zuɣu? To ti cham ti nya Wikimedia Commons wula ka di be ka bɔhi ti maŋa bo n-nyɛli ka tuun bo ka ti ni tooi tum di mi gba zuɣu? Wikimedia. Commons nyɛla luɣi shɛli polo ti ni mali anfooni nima, kukoya ni vidiyo nima n gba mali bahira ka ti yi ti bɔri li Wikimedia yaɣili kam zuɣu ka ti ni tooi chaŋ ti n yihi li zaŋ chaŋ ti n ku ti bukaata. M bɔri ni n yooi la di ninni viɛnyɛliŋga ka a nya din be di zuɣu. Tuuli a bɔri ni a yoogi Wikimedia Commons a yɛn chaŋla a browser zuɣu n ti dihi media. Wikimedia dot commons a yi dihi di zuɣu kaman ni dihi ŋɔ a ni nya ka di pili loodibu di saha di wuhiri a mi ni di bɔrila di shee maa so ti zaa nyari di zuɣu ti nya Wikimedia commons. A yi yoogi Wikimedia Commons, a ni nya n kɔmpiuta ŋɔ zuɣu ŋɔ anfooni shɛli din yina ŋɔ dini n-yɛn yina pa di zuɣu, to amaa di nyɛla Nyin n yuusirila nucheeni baŋa din ka ti booni mobile phone la. Di tumi ni nyin dihi chaŋ gbinni, a ni nya desktop ka a dihi di zuɣu, di saha a gba ni tooi nya n gba ni nyari sheli n kompiuta ŋɔ zuɣu ŋɔ. N kompiuta ŋɔ zuɣu m mali images kpe, di wuhiri ti ni fotonim m-bala, ka mali kpe ka bi yɛli ni sounds dini n-nyɛ kukoli la. ka kpe mi n-nyɛ videos dini n-nyɛ video shɛli ni ku yɛri maa di saha di wuhi a mi ni kpɛŋŋɔ maa din ku tuma ku nyɛla a yi yɛn zaŋla anfooni dini n-nyɛ foto kukoli bee video n-zaŋ niŋ kpɛŋŋɔ n-tu ni a kana ti zaŋ li niŋ ka a yi ti bɔri ni a zaŋ li ku bukaata Wikimedia mini Wikipedia yaɣa kam zuɣu ka a ni tooi kana ti n-search bee n-vihi nyɛli n chaŋ ti zaŋ li n ku a bukaata shɛli a ni bɔri maa. To amaa ti lihi Wikipedia maŋmaŋa ka lihi Wikidata. Ka ti ni daa lihiri li, di daa wuhi ti ni zalikpana bela Wikipedia zuɣu ka zalikpana lahi be Wikidata gba zaa zuɣu di yi niŋ ka a tɔhiri sabiri dinni. Lala nyo n-lahi nyɛli. Di yi niŋ ka a yɛn sabi bee ka a yɛn zaŋ anfooni n-zaŋ bahi Wikimedia Commons, kukoli n-nyɛ li bee vidiyo n-nyɛ o, di gba zaa lahi malila di zalikpana. Toopoyi ka ti naan yi chaŋ ti bɔhim a ni yɛn niŋ shɛm n-zaŋ a daanfooni, a kukoli, bee a vidiyo n-zaŋ bahi Wikimedia Commons di tu ni ti lihi nya zalikpani shɛŋa din be di ni. Zalikpana maa zaɣ yindi nyɛmi ni Wikipedia Commons di bi deeri selfie photo din nyɛ a ʒini ya ka zaŋ a kamara ŋmaligi kpa amaŋa n-ŋmaagi amaŋa bee ka a zaŋ a kamara maa n-lɛbigili di tooni la n-ŋmaai binshɛɣu, Wikimedia Commons bi deeri lala foto bee lala anfooni, lala kukoli bee lala vidiyo. Din lan pahi nyami, di yi niŋ ka a nyala anfooni ka di bela Facebook bee ninni buku Dagbanli ni yɛn boli li shɛm ka a baŋ li di ni nyɛ ninni buku ka a chaŋ ni a ti yaai li. Di wuhiya ni lala anfooni ŋɔ kaadi anfooni m-bala. So n-zaŋ o baŋsim n-yaai lala anfooni ŋɔ n-zaŋ niŋ na ni maa, toola anfooni maa a ku tooi n-yihi li ninni buku bee WhatsApp Luɣi shɛli polo ti ni tooi sabiri pam la n-zaŋ na ni a ti zaŋ niŋ Wikimedia Commons. Wikimedia Commons nyɛla luɣi shɛli polo a ni tooi zaŋ anfooni shɛli a maŋmaŋ ni chaŋ n-ti yaagi bee so ni yaai a maŋa ka lee taai yɛda ni a zaŋ n li n-zaŋ tumbu tuma. Di ŋunŋuna a yi mali li bahira a ni chɛ ka di lan maa baŋ bee ka Wikimedia Commons baŋ anfooni ŋɔ maa, Ɛɛn, mani m-mali li niŋda amaa kambini m-bala. So ha n-zaŋ ti ma ka ti ma yɛda ni n zani na. To ti chɛma nti lihi Wikimedia Common wula ka ti mali anfooni niŋdi din ni. Pɔi ka naanyi kana ti lihi wula ka ti mali Di diu gba ni tooi zaŋ n-niŋ din ni ku ti bukaata. Ti chamya ti nya. A ni nya ka ni yooi maa, a nya upload. Mi di yɛa yɛ di nyɛla nyin yuusirila ni cheeni baŋa. A yi dihi a foon maa ni n-chaŋ gbunni ha, a ni nya desktop. A yi dihi di zuɣu, a ni nya ka a gba zaa lihiri ni lihiri binshɛɣu ŋɔ n laptop ŋɔ zuɣu n nya upload a yi dihi upload maa zuɣu a nya ka di zaŋ a mi chaŋ luɣi shɛli polo ka bɛ yaa ni a selecting media files to share di saha di wuhiri a mi ni a cham ti yihi anfooni shɛli a ni bɔri a phone line la n zaŋ na ti bahi to ti dihimi di zuɣu ka nya din yɛn zaŋ ti chaŋ shɛli. Ni dihi ma, a bi nya ka di zaŋ ma mi chaŋ nti yoogi anfooninima? Anfooni shɛŋa din yooi ŋɔ maa, di nyɛla anfooni shɛŋa din be mani laptop ŋɔ ni ka din pun be Wikimedia Commons. So di yɛri ma mi kadama dee n-yi bɔri anfooninim ŋɔ maa, din ni ka n yɛn piigi n-zaŋ chaŋ nti zaŋ bahi Wikimedia Commons ka saha shɛlikam ka n yi ti bɔri li. ni n zaŋ li ku n bukaata, ka n ni tooi chaŋ nti yihi li ku n bukaata. To ti piimiya zaɣ yindi din ni n zaŋ chaŋ ti niŋ, ka nya din yɛn yɛli ti shɛm. N dihi foto maa zaɣ yini zuɣu. N dihi tabili ni a nya ka foto maa pa kpɛbila Wikimedia Commons na, di lahi ka n foon la ni bee n laptop la ni. Di saha ka a tooi nya line ni guura, line maa guuri ma mi ka yɛri ma ni kadama di yaarila foto maa bee anfooni maa n laptop maa ni ni di zaŋ labisi niŋ Wikimedia Commons. Pumpɔŋɔ line maa naai a nya ka foto maa gba labi na Wikimedia Commons zuɣu viɛnyɛliŋga. Ti mali continue, continue maa yɛli ti mi ni ti ni tooi n tuɣi. Tɔ chɛ a ni dihi di zuɣu ka a nya. Ni dihi di zuɣu maa bu ka a nya? A bi nya ka bingarita ayi n-yina gbunni pahi anfooni maa zuɣu? Bingar tuuli maa yɛrima n ka dama dee ni This file is my own work. Lala bingar tuuli maa yɛrima di yi nyɛla m maŋ maŋmaŋ n-dahi lali anfooni n-nyɛli, mani n-yaai lala anfooni maa. Lala bingar tuuli maa zuɣu ka yɛn dihi. Biŋgari shɛli din pahi ayi maa mi yɛrimi kadama dee di yi niŋ ka anfooni maa pa m-bini, amaa ka ya da beni ni n-zaŋ lala anfooni maa niŋ di saha ka n-chaŋ ti niŋ wula nti dihi lala biŋgari din pahiri ayi maa zuɣu. So anfooni ŋɔ maa mi ŋuna n-dahi lala anfooni m-bala, di zuɣu man yɛn chaŋmi ti piigi biŋgari tuuli la. Ni pii wungari tuuli maa, a bi nya ni yɛla yɛn yuli a yi bɔri ma Wikimedia mini Wikipedia yaɣa kam zuɣu. N yuli nyɛla Ruki Wumpini. N yuli n yina paya maa, di wuhiya ni n di anfooni m-bala, ka so anfooni ka n yaa maa. To ti chaŋ ti dihi next ka nya di ni hali n zaŋ ti chaŋ shɛli. next maa anfooni maa n paya ŋɔ ka bi bɔhima ni image title di yɛrima ni anfooni maa di bukaata nyɛla bee anfooni maa bo ka di wuhira So nimaani maa a ni nya bɔɣisi shɛli maa, anfooni maa ni yi be n foon ni bee n laptop ni ka namba shɛŋa tabili la, dini n-tabili kpe ŋɔ. Soyi saha ŋɔ n yɛn nyɛhi la nambanim maa ka ti yi lahibal shɛli din beni, lahibal ŋmaa din wuhiri anfooni maa bukaata ni nyɛ shɛli. Anfooni ŋɔ n daa yaalimi ti ni daa niŋdi Wikimedia 2022 Conference Tamale Wikimedia Office la, so pumpɔŋɔ n yɛn tila lahibali jia din wuhiri anfooni maa ni nyɛ shɛli.

Di wuhima ni ŋunkam bɔri anfooni ŋɔ maa ka sabili o ni tooi nya li, ka anfooni maa ni tooi yɛl o kadama deei anfooni ŋɔ maa daa yaala Wikimedia 2022 din daa niŋdi Tamale la. Ti lahi nya bɔɣisi ni paya. Bɔɣisi maa gba zaa yaa di nyɛla m malila lahibali shɛli ni n sabi m-pahi ka di ni tooi tiri gbunni viɛnyɛliŋga n-zaŋ chaŋ anfooni maa polo ni tooi sabili niŋ ni N mi yi ka lahabali shɛli lala bɔks maa gba ni nyɛla ŋun ni tooi n chɛ li ka tirisi tooni biɛla. So ti tirisi m tooni nti nya din beni. Ti yi tirisi tooni ti nyɛ silimiinsi ni pa zuɣusaa din nyɛ English ka bɛ yɛli ni ti bom lahabali din yɛn wuhi anfooni maa bukaata ni nyɛ shɛlikam din ni soda bee dindahin shɛlikam ka so yi ka ti nya anfooni ŋɔ maa Wikimedia Commons ka o ni tooi baŋ anfooni maa ni nyɛ shɛli ni di bukaata ni nyɛ shɛli ni din daa tooi yaagi luɣi shɛli polo. So kpɛm a ni yɛn ti la lahabali viɛnyɛliŋga n-zaŋ jɛndi li, ka di na nyɛla silimiinsi di ka yɛn ti ŋɔ, amaa ti yi kana gbunni m-pan tooi ti lahabali maa n-gba zaa balli ni nyɛ shɛli, so ti cham ti nya lahabali shɛli ti ni yɛn zaŋ niŋ ni. A bi nya ka ni sabi lahabali shɛli maa mali nyaɣisim pam ka di pa tira gbunni viɛnyɛliga zaŋ jɛndi anfooni maa. N lahabali maa yɛrimi kadama dee ŋɔ maa nyɛla anfooni ŋɔ maa daa yaai la Wikimedia 2022 din daa niŋ Tamale ka niŋ saɣinarigu Dagbanli Wikimedians User Group office la. Kpe ka bɛ yɛli ni Add description in another language di yɛra mi kadama dee a ni tooi lahi sabi anfooni maa gbunni n-zaŋ niŋ bal shɛli ni. M mi bal li nyɛla Dagbanli so anfooni ŋɔ maa m bɔri ni m birisi li mi yaha Dagbanli ni ka ti naan zaŋ tɔya ni dihi maa. So yɛ bal li n-yina dinni maa. So n-gba yɛn boli a. N gba ya balli shɛli din nyɛ Dagban la. Di saha ni maa na, n ni tooi lahi dihi lala bɔɣisi maa. Di ʒimi ni n vihi, amaa di yi niŋ ka n nya ka vihibu maa yɛn di n saha, n ni yɛn niŋ shɛm nyami ni tooi sabi Dagban li n-zaŋ niŋ. A nya ka di bɔri shee n-ti ma. Yawwa! A bi nya ka Dagban li yina? To dihi n Dagban li zuɣu. Bɔɣisi din paya ŋɔ maa, di niŋ zaɣ titali biɛla. Di payari maa ni n ni tooi buɣisi anfooni maa Dagban li ni n-zaŋ niŋ di puuni. To ti cham ti buɣisi li. A bi nya ka m buɣisibu zaŋ chaŋ Dagbanli ni zaŋ kpa anfooni maa polo maa gba niŋ nyaɣisim. Yuuni 2022 Wikimedia din niŋ Dagbani Wikimedia User Group din be Tamale la, nimaani maa a ni nya ka n niŋ buhibu bia niŋ nimaani koma ka niŋ saɣinarigu m-pahi nimaani. Di saha ŋunkam lihi li o ni baŋ ni Wikimedia 2022 di daa niŋ Tamale ka niŋla Tamale fɔŋ shɛli din yuli booni saɣinarigu. Di yi niŋ ka n lahi mi bali shɛli n naan tooi labi dihi another box maa di saha n yi dihi di zuɣu a ni nya ka di lahi labi yina ka n sabi balli maa gba zaa niŋ ka lahi ti niŋ amaa Dagbanli ŋɔ n na nyɛ ni na mi shɛli viɛnyɛliŋga so ti cham ti tuhi anfooni ŋɔ ti ni lihi kpɛ maa dabisili maa ni saha maa Wikimedia Commons maŋmaŋ pun yihila anfooni maa dabisili maa mini saha maa na n-ti niŋdi bɔɣisi maa ni. Di wuhiya ni kadama dee a yi hali a yi yaala anfooni maa ninni buku bee WhatsApp din tooi niŋ ka di gbaaga, dama nimaani maa din tooi niŋ ka a bi nyɛla anfaani shɛli din beni ŋɔ maa bee lahibali shɛli din beni ŋɔ. Amaa din wuhi ni kadama dee maŋmaŋmaŋ daa yaai anfooni ŋɔ maa, a nya ka lala dabisili maa ni saha shɛli ni daa ŋmaai li maa ka di pun bela di puuni. Ti chɛ ma, Category, Anfooni maa, Bo ka di chaŋ ti lu n-zahim Wikimedia ka ti daa niŋda? So nimaani maa a ni nya ka n sabi Wikimedia. Wikimedia maa nya ma dini n-yina maa di yaɣiya yuma maa yaɣiya di saha n-nyɛ n sabila yuuni 2022 n-zaŋ tabili li. So daa ŋunkam zaa n-nya li o ni baŋ ni yuuni 2022 Wikimedia m-bala. Kpɛŋɔ, Publish Files, di sahidi wan yi pa dihi di zuɣu n-di anfooni maa gba nyɛla din yɛn chaŋ ti pahi anfooni shɛŋa din pun be Wikimedia Commons ni ka sokam mali li n-diri anfaani, ka saha shɛli kam ka so gba yi ti bɔri ni o nya lala anfooni ŋɔ maa n-zaŋ li di anfaani ka o ni tooi chaŋ ti n yihi li nimaani. Tooi ti chaŋ ti dihi Publish. Ti ni dihi maa, a bi nya ka anfooni maa pa yina ti paya? A, ka viɛli pam! N dihi tabili ni a wum nyaɣisim. To saha ŋɔ, di pa tu mi nti chaŋ ti lihi viidiyo mi wula ka n yɛn niŋ n-zaŋ n viidiyo n-zaŋ pa Wikimedia Commons zuɣu ka saha shɛlikam ka So yi ti bɔri di gba, ka o ni tooi zaŋ li n-ku bukaata. Pɔi ka a yi tooi, pɔi ka a ti naan tooi ti zaŋ a viidiyo n-zaŋ niŋ Wikimedia Commons, shee viidiyo maa kɔnvɛtimi A dii ku tooi chaŋ ti yaai viidiyo ŋuna kamani foto la bee anfooni n-zaŋ a ni bahi la, ka a dii yaai viidiyo ŋuna n-dii zaŋ chaŋ ti bahi shee a kɔnvɛti li mi. A mi ni tooi yuusi yi viidiyo kɔnvɛta kam a ni mala. A ni lee yɛn kɔnvɛti li ti shɛli nyɛla di tumi ni a kɔnvɛti li ti

Lala converter ŋɔ ka ti zooi ka ti tooi n mali convertiri ti video nima ka di tooi lɛbigi video shɛli Wikimedia Commons gba ni saɣi ti ka ni tooi deeli n zaŋ pahi video shɛŋa din pun bɛ din ni zuɣu ka a ni tooi zaŋ li n ku a bukaata. Tɔ! Ti cham ti nya ti ni yɛn uploadi video so bo ni so bo n-to ni ti dola.

dot com Taɣi dihi enter zuɣu lala converter ŋɔ dini n-yooi ŋɔ to n-yɛn chaŋmi n-ti converti man ni yaagi video shɛli n niŋ n laptop ŋɔ ni ka n convert li to webm ka ti naan tooi labina n ti zaŋ lala video ŋɔ n tooi zaŋ chaŋ ti niŋ Wikimedia Commons zuɣu so ti chem ti nya kpe bɛ yeri ma mi tuuli din nye number one opium file So n-yooya, a bi nya ka di zaŋ ma yaa chaŋ ti kpe n laptop ŋɔ puuni file shɛŋa din be din ni? To n-yɛn chaŋmi ti yihi n vidiyo shɛli ni mala. Man vidiyo bela downloads amaa m pa shɛli nyin din ka din ni a din ni tooi be a file bee a folder shɛli ni. To man yɛn yoola n downloads ka kana ti yooi kpe din ni ka m mali n vidiyo niŋda. To vidiyo m-bɔŋɔ. Lala vidiyo ŋɔ maa, din kam bɔri ni n lɛbigi ti WebM ka ni tooi zaŋ li bahi Wikimedia Commons zuɣu. To ti dihim di zuɣu. A bi nya ka di pili loodibu. To pumpɔŋɔ ŋuna di lahi dii lahi ka m laptop ŋɔ zuɣu. Di pa bela ti converter ŋɔ zuɣu ni di taɣi li. n lɛbigi n ti yi WebM din ni tooi chɛ ka n tooi zaŋ li nti niŋ Wikimedia Commons zuɣu. Di na loodirimi. Di yi loodi, a ni nya ka vidiyo maa kana ka n chaŋ ti n dihi WebM zuɣu. To a nya yaa, di loodiya naai. So WebM m-bɔŋɔ. Labilihili, Web. M, Daa dihi di zuɣu. A nya ya, ti pumpɔŋɔ di pa wuhimam ni m-pa n-tooi chaŋ n-ti kɔnvɛti n laa vidiyo ŋɔ maa n-tu web M, Namba 3 do gbinni ŋɔ dini n-nyɛ kɔnvɛt, so n-dihi di zuɣu. A bi nya ka di lahi kɔnvɛtira, so di pa yɛrima ni di kɔnvɛtirila n vidiyo maa tuumbu web M. Ka lihi ma, di convert li naai ka download lahi yina. So pumpɔŋɔ n yɛn dabila lab mi n ti niŋ wula n download li labisi n niŋ n computer ni ka pa n tooi n labisi li ti niŋ Wikimedia Commons zuɣu. Ti dihi ma download. A lihi ma tiha di download naagi ka ti ma Satari zaɣibili na din wuhi ni wula di daŋloodi naai, to ti cham ti abloodi li zaŋ niŋ Wikimedia Commons zuɣu. Wikimedia Commons m-bɔŋɔ. Ti pumpɔŋɔ ti yɛn abloodila bimbu, viidiyo. Ti chɛ ma ti ni di doli so shɛli n tooi yaagi anfooni niŋ la, to lala soli ŋɔ ka ti pee n-dola n-labina ti yaagi viidiyo ŋɔ gba zaa n-zaŋ niŋ. Tɔ!

M la. Lala vidiyo maa a ni nya ni seevi li niŋ shɛli din ni ka a yɛn chaŋ man seevi li mi niŋ n-kpe Abloos. A bi nya ka lala vidiyo maa n-doya ŋɔ? To chɛ a ni dihi di zuɣu ka a pa nya. Tɔ! A pa nya ka viidiyo maa labina Wikimedia Commons zuɣu, di pa wuhi ti mi ni kadama deei Wikimedia Commons ni saɣi deegi viidiyo ŋɔ maa bee viidiyo shɛli m-bɔŋɔ. Di zuɣu ka di pa pilli loodibu maa, di pa chanimi ni di ti pahi di viidiyo tab shɛŋa din pini be Wikimedia Commons zuɣu. Di loodi naai Ti cham ti dihi continue. Ti ni di pun niŋdi m mali anfooni niŋdi la, ti di pun nya ŋɔ ka di yɛli ti ni kadama dee di yi niŋ ka viidiyo ŋɔ maa bee anfooni maa nya a dahalali dini, di ni nyɛ a dihi bingari tuuli la, di mi nyɛ So dini ka a dihi bingar shɛli din pahiri a yila ŋɔ maa? Di nyɛla ti ni bee man di halal dini a nya kaman dihi bini bo bingar tuuli maa? N yuli ya a yina din ni. Yawɛ, Ruki ŋun kpini m-paya maa, di wuhirimi kadama di viidiyo ŋɔ maa gba zaa nyɛla n dahalali bini. Tɔ ti cham ti pahi din tu ni ti niŋ viidiyo maa di gba zaa. Shee n bola lahabali shɛli din yɛn n wuhiri viidiyo maa ni nyɛ shɛli. Viidiyo ŋɔ maa nyini ŋunkam nyɛ Dagbani ka lihiri li a ni nya ka buɣima m be zuɣusaa daadamanim ni daa taai buɣim ŋɔ kpala n zaŋ wuhi zuɣusaa, di wuhiya ni kadama ti ni daa tɔri buɣim yuuni ŋɔ m-bala, yuuni 2022, so dini ka n yɛn zaŋ chaŋ nti niŋ viidiyo maa ka dabilikam ŋun yi ti n vihi paali ka o ni tooi baŋ ni yuuni 2022 buɣim tɔbu n-daa bala, to ti cham ti mali li niŋ ka a nya ka n nyahi nambanima mini viidiyo din tabiya ŋɔ. Ka pa sabi yumaŋli din n wuhiri viidiyo maa ni nyɛ shɛli din n nyɛ 2022 Faya Festival 2022 Faya. Festival. Caption din pahari ayi maa, n di pun yɛli di yɛtɔɣa nimaani maa ka n di yɛli di yi nyɛla n malila fiila shɛli ni n dim zaŋ pahi din yɛn wuhiri kahigibu zaŋ chaŋ viidiyo maa polo n ni tooi sabi pahi ni di mi yi niŋ ka n nini tiɣi ni sabi shɛli maa n ni tooi chɛ li ka tirisi tooni ka o ti tirisi m tooni ti nya din pahi kpe. Silimiinsi din pa tooni din nyɛ English ka bɛ yɛli ma ni n yɛlimi lahibali shɛli zaŋ kpa viidiyo maa polo. So n yɛn buɣisila viidiyo maa ni nyɛ shɛli. To a nya ka n sabi 2022 Fire Festival in Tamale. Di zooya pam ka Dagbamb kɔŋko n-tɔri buɣim. To amaa ŋɔ maa ni daa nyɛ viidiyo shɛli din yaai Tamale maa n-yi sabi Tamale tabili li, ŋun kam nya li o ni baŋ ni buɣim tɔbu ŋɔ maa lala viidiyo maa daa nyɛla din yaagi Tamale. Kpɛŋŋɔ din paya maa nyɛmi ni ni tooi lahi buɣisi viidiyo maa bali shɛli ni. Mi muna zaa ni ʒiya diri gbali shɛli ŋɔ ti zaa mi li di ni nyɛ Dagbanli so din ni ka yɛn labi n ti buɣisi vidio maa ni nyɛ shɛli n zaŋ niŋ ni maa ni gba. N dihi di zuɣu so balli n yina ti gba bom ti balli shee a ni nyɛ ka n sabi Dagbanli Dagbanli maa n naan tooi dihi n vihi hali ti nya li, to amaa n yɛn dihi vihi hali ti nya din tooi niŋ ka di ku n saha. Amaa n yi ku pili Dagbanli sabbu, a ni nya ka di yina di tolitoli ka n chaŋ ti dihi di zuɣu, ka pa chaŋ ni n ti buɣisi li bo n daa lee bala bee bo n daa niŋdi viidiyo ŋɔ ni. N tooi ni buɣim tɔbu yuuni 2022 n-nyɛ ŋunkam nyɛli a ni baŋ ni yuuni 2022 buɣim tɔbu din niŋ. Tamale. Bɛ yi ku sabi buɣim tɔbu yuuni 2022 Tamale, a yi ku nya li din chɛ ka a gba baŋ anfooni maa ni daa yi a luɣ shɛli polo ni anfooni maa wumbu bee viidiyo maa anfaani ni nyɛ shɛli. Ti tirisim tooni nti nyɛ din pahi. Dabisili. Timpɔŋɔ ti yaa kana ka ti gɔri luɣi din kari anfooni ŋɔ maa ka di lu n zahim. Anfooni ŋɔ maa wuhi ti mi ni di nyɛla ti chuɣiri shɛŋa Tin puhiri puuni zaɣiyindi silimiinsi booni li ni festivals, so ni tooi chaŋ ti sabi festivals niŋ n category maa shee ni a bi nya ka festivals yina mm-hmm ka n dihi di zuɣu n puhi ti tooi chaŋ ti niŋ wula n ti zaŋ video ŋɔ maa n zaŋ wuhi zamaatu. din yɛn niŋya n-dihi publish files. A bi nya ka di na submitting details zuɣusaa wuhiri tibh ni di zaŋ la ti di vidio ŋɔ maa n-chani ni di ti niŋ Wikimedia Commons ni vidio kam din pun beni pahi di zuɣu. Saha ŋɔ ti vidio ŋɔ maa, a gba yi ku nyɛ ŋun n-kpe Wikimedia Commons n-ti bɔri Fire Festival di viidiyo nima a nyɛla din nyɛ a yɛn nyɛ viidiyo ŋɔ maa m di gba zaa ni bɛ dinni ka a ni tooi yihi li zaŋ niŋ wula n ku a danfaani to amaa ti yaa kana ti upload viidiyo ka upload foto viidiyo maa ti convert mi di tam to webm amaa saha shɛli bɛni a pun yɛn zaŋla viidiyo bee viidiyo maa pun yɛn bɛla YouTube Alaa ka laa foon naa maa nyɛ n-daa zaŋ niŋ, ka a pa bɔri ni a niŋ wula, ni a zaŋ li chaŋ ti niŋ Wikimedia Commons, wula ka a yɛn niŋ? Ti yɛn chaŋmi ti nya viidiyo yaha wula ka ti ni tooi n lahi n zaŋ li niŋ di yi niŋ ka di pun be luɣ shɛli polo din mali open license kaman YouTube. Wula ka ti ni tooi luhi diri gbaai n-zaŋ chaŋ ti niŋ Wikimedia Commons zuɣu? A yi yɛn zaŋ viidiyo din pun be YouTube ni a zaŋ niŋ Wikimedia Commons. Kpe ŋ-ŋɔ maa Wikimedia Commons m-bala, to amaa ti mali luɣ shɛli polo a ni yɛn chaŋ nti yoogi

To ni ka n yoori ŋɔ ti guli ka nya nya wula ka di yɛn yina a bi nya ka di yina your tax ŋɔ maa di pun nyɛla anfooni shɛli ni sa bee ni daa pun zaŋ niŋ Di zuɣu ka di yina paya maa. Tooli saha, yi lahi bɔri ni n pahi viidiyo shɛli, a bi nya ka di kana ni Add Tags. Di saha n yi dihi di zuɣu, a nya ka di yihi URL maa ti ma na. Di wuhiya ni kpɛŋŋɔ maa ni tooi zaŋ n viidiyo na n-ti niŋ. Di mi lahi niŋmi ka n yɛn uploadila anfooni yaha gbunni maa, a lahi nya ka bɛ lan ya ni Upload E file ni tooi dihi di gba zuɣu ka lahi upload. So kpe ŋɔ maa gba lahi nyɛla so shɛli ti ni tooi dola n zaŋ ti danfooni nima ni ti viidiyo nim yaha n ni tooi lahi zaŋ niŋ Wikimedia Commons. Ti chaŋ ti nya wula ka ti yɛn zaŋ viidiyo din pini be YouTube zuɣu n zaŋ bahi Wikimedia Commons n ku bukaata bee n zaŋ niŋ anfaani. Che url. Url maa shee n chaŋ la YouTube N ti tooi yihi url maa din suhi lala viidiyo maa n-tooi zaŋ na nti ti niŋ kpe ka ti nya din yɛn chaŋ shɛm di zuɣu ti cham ti yo YouTube ka nya bɔ m-be din ni. YouTube m-bɔŋɔ. Ti zaa nya viidiyonima ka nya anfooninim nimaani. Ŋɔ maa viidiyo bala. To ŋɔ maa viidiyo ŋɔ maa ka n yɛn yihi n-zaŋ chaŋ n-ti zaŋ niŋ Wikimedia Commons zuɣu. M mi bɔhira di url wula ka n yɛn niŋ nya li, din nyɛ shɛm n yɛn kamina ti dihi share kpe. Ni dihi share lihimi gbunni ŋɔ, a bi nya ka WhatsApp, Facebook, Twitter zaa yina? To chɛ li n nyɛ url maa gbunni, so a ni nya ka n kana ti dihi copy kpe. Ni dihi maa, lihimi n kɔmpiuta gbunni di yɛlima ni di kɔɔpiya To pumpɔŋɔ ŋuna n nyɛla ŋun ni tooi labi n commons, Wikimedia Commons puuni n ti zaŋ li niŋ. Videos to commons ti labiya. So ti chaɣi ti zaŋ li niŋ nimaani ka nya wula ka di yɛn niŋ? Paste n bɔŋɔ. A mi bɔri a ni tooi ku dihi control n guba ka lahi dihi V n pahi a ni nya ka url maa yina ni. Ka a mi yi nyɛ n-kpee ŋun dii ʒi kompiuta mini ko dihi maa kompiuta baalim baalim ka paste maa yina ka a dihi di zuɣu. Kpe ŋɔ n YouTube maa n di url maa yina ti pumpɔŋɔ ti che ma a nyɛ gbunni ka bi yɛli ma niŋ next ka n chaŋ ti dihi next. Chɛ ka ti wuli ti nyɛ nya anfooni bɔŋɔ yɛn yina din paya. Nyama anfooni shɛli din yina di yɛlimam ni File Description Page. Lala anfooni ŋɔ maa ŋuna ka mani ni di pun zaŋ viidiyo mini anfooni shɛli niŋ ka di nyɛla mani m-buɣisiri la ŋɔ maa ŋuna di buɣisibu ni di yɛlli kam pun yim na m-paya. To ŋɔ ŋɔ ŋuna di ka kamani lan buɣisiri li ni ku mali ni niŋ shɛli nyam din tooi niŋ ka di nyɛla kanda anfooni bee viidiyo n-nyɛli. So yɛn chaŋmi ti sabi ŋun su lala viidiyo maa yuli n-zaŋ niŋ author maa shee. a nya ka chaŋ ti kpabi li shee. A yi lihiri deeti beni mi ka dabisili maa beni ka goli beni ka di ŋmani maŋa ka di kuli wuhiri a viidiyo maa ni nyɛ shɛli ni di yɛltɔɣa. Viidiyo ŋɔ maa yɛritim ni di di daa nyɛla paati n organise by Dagbani Wikimedians n-ti kpaŋ maŋ pina zaŋ ti ban daa n sɔŋ bee ban daa kpaŋdi bɛ maŋa ni tɔhisabi zuɣu bee tɔhisabi din yɛn che ka Dagbanli du saa zuɣu. So ti chɛ ma, ti dihi next. A bi nya ka di pa yina, confirm ni back. Confirm ŋɔ maa yɛrimi n kadama n yi dihi tabili ni yɛltɔɣa shɛŋa kam din biɛri ni ŋɔ maa n dihi tabili ni yɛmaŋli n-nyɛ li. Di saha di ku nyɛmi ka n chaŋ ti dihi n confirm. Di saha ka di pa kpe Wikimedia Commons puuni. Di mi niŋ ka naa bi dihi tabili yɛtɔɣ shɛŋa ni tooi chaŋ ti dihi baaki bia la, ka lab mali lala yɛtɔɣili maa niŋ ka niŋ wula ka zaŋ li chaŋ ti pa bahi Wikimedia Commons zuɣu din yɛn chɛ ka sokam tooi mali li n-zaŋ di anfaani. Bɛ ti chaŋ ti dihi kɔnfɛn. Saha ŋɔ a bi nya ka di loodira? Di gba kpirila loodibu maa. Ka di yi loodi naagi saha shɛli kam ka a yi kpe Wikimedia Commons zuɣu nti sabi di yuli maa niŋ dini n-nyɛ Wikimedians End of Year Get Together, a yi nyɛla lala viidiyo ŋɔ maa. Ka a yi bɔri ni a sabira atikili kam ka bɔri ni a zaŋ li mi. n zaŋ m pahi atikili maa ni ka di niŋ viɛlim ka a ni tooi zaŋ li niŋ li. Ka Wikidata items ka a yi sabira ka bɔri ni a zaŋ li pahi di puuni ka di niŋ viɛlim ka a ni tooi zaŋ li n pahi din ni ka di niŋ viɛlim. Ka ŋun kam karindi a atikili wumdi di nyaɣisim ka nyari anfooninim maa hal yi bi karim amaa ka nya anfooni bee viidiyo ka di ni tooi wuhi ma atikili maa ni chaŋ nti jɛndi yɛtɔɣ shɛli. Saha ŋɔ n viidiyo maa na aploadiri mi. di na bela nyaaŋa biɛla. To amaa m bɔri ni ti chaŋmi ti nya ti social media handles a ni yɛn niŋ shɛm n tooi doli ti Wikimedia zuɣu dini n-nyɛ a yi bɔrimi ni a doli ti mi Facebook a yi ku chaŋ n ti sabi Dagbani Wikimedian User Group a nyɛla ban yɛn nya ti ka Twitter gba ka a yi lahi sabi lala yuli maa noo dini n-nyɛ Dagbani Wikimedia User Group a yɛn nya ti mi ka a yɛn boli ti mi a tangalimii zuɣu bee a yɛn sabi ti mi satarili a yi ku sabi a yi ku n sabi 020 7792 629 a nyɛla ban yɛn nyɛ ti. To amaa ti office maa bela Saanarigu Kukoo a yi ku sirigi kpalisi gbala lana n tiri Sutuuna bela a ni nyɛ zum maa jiŋli ka a ŋmaligi a nudirigu polo n chaŋ bela a ni nyɛ ti ka ti gba be a nuzaa zuɣu. Dagbani Wikimedia Dagbani Wikipedia, Saha is more fun in Dagbani.